Helo na, sydd â chi, a chroeso i weithdy pedair cainc. Um, ia, dywch mae'n sawl blwyddyn bellach ers i mi bostio fideo um, dangos fy hyn tan helynt felly um, tro dwythau mi wneud oedd yr er gyfres mae'n siŵr um, yn sôn am hanes felly codi uh, fy ngweithdy a oedd hynny'n ôl 2022 bellach a mae'r fideos yna dal i'w gweld ar uh, sianel YouTube Pedair Cainc felly os ydych heb ei gweld ewch draw da chi um, ia, hwnnw'n gyfres bach digon difyr gobeithio um, fi, well, Unrhyw un sydd eisiau treulio rhyw ddeg munud bach tra'n aros i'r tigall ferwi yn eu car i'w lonydd bach. Ond, um, ia, dyna ni, swn i fewn i'r gweithdy ta. Mae, fel y gwelwch chi, dwi wedi ymgartrefu yma fellach. Dwi wedi bod yn gweithio yma fan ys dros ddwy flynedd felly. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r peiriannau a'r offer yn ei lle. Yn sicr, mae'n gartra braf iawn i'r busnes. Mae yna ddigon o ola yma a mae yna ddigon o Wel, mae yna ddigon o le yn ei mynd i ddeud, ond mae'r pren mae i gyd allan gynnau ar hyn o bryd. Ac ie, dyma ni eisiau sôn wrthych chi, hanes y pren mae sy'n o'n cwmpas. Um, dwi ar fi yn dechrau, wel, siw braidd un o'n comisiynau mwyaf hyd yn hyn, da, sef um, bwrdd bwyd um, a chyfres o wyth o gadeiriau i gyd-fynd ar bwrdd felly. Um, ia, ddim dipyn o her, dwi wedi gwneud sawl bwrdd yn unigol a sawl cadar yn unigol, ond mae creu rhyw gyfanwaith felly um, yn gofyn am, mwyn i ryw agwedd neu ryw ffordd wahanol o feddwl felly da. Yr hyn wrth gwrs mae angen berthynas bob un dodrefnu'n gyd-fynd a'i gilydd felly da. Um, ia, ond uh, hynny ni eisiau ddangos i chi oedd hanes y pren ei hun i ddechrau fo. Dyma sydd dwi'n prynu mren. Dwi'n prynu mren o felinoedd coed amrywiol um, o amgylch Cymru a uh, gorora felly. Uh, dewch i mi droi y camera.

um, stoc anferthol gen nhw o bren o Gymru ac hefyd gorora uh, Lloegr felly de. Um, yeah, a dyma sut dwi'n prynu ym mhen i gyd felly um, pan fydda i'n gwneud rhyw gomisiwn. Um, dydw i'n hoff iawn o brynu uh, pren deirw yn syth uh, drwy gyflenwr arferol, de, gan fod y pren yna yn aml iawn yn dod o America, lle, uh, deirw Americ, um, American White Oak, glwch chi bobl yn cyfeirio at nhw. A mae'r pren yna yn eithriadol o sal, de, mae o'n ddiflas ar y naw i edrych arno. A hefyd e wrth um, y broses de, o'i felinio i sychu, a nhw'n sychu'r pren yn lawer iawn rhy gyflym yno. A'r hynny sy'n digwydd wedyn ydy fod wyneb y pren yn breio lle mae'n gor-galedu tra mae'r canol y pren dal yn gymarol feddal. A dyn pan fydda rhywun wedyn yn pleinio'r pren, yna mae'r danadd y pleiniwr, sef y peiriant yna gyda i fanna, um, brathu uh, graen felly yn hytrach na siafio darnau glân oddi ar y wyneb. A dyn, da chi'n gael um, rhyw marciad anad felly uh, lawr uh, darn o bren, chatter felly yn, uh, yn Saesneg. Um, felly, na, fydda i'n mynd eddol o brynu uh, deirw gwyn America o gwbl de, fydda i'n cadw draw eto os rhywbeth, ac yn lle fydda i'n prynu deirw yn syth o fel unoedd coed yma yng Nghymru a'r gororau felly de. A mae'r pren yma wan de, mwn i gyd wedi sychu yn wahanol i dderw gwyn yr Amerig. Efo derw fel hyn, mae'r derw yma yn 14 mm o drwch, jyst dros dwy fodfad felly, neu dwy fodfad. A yr hynny maen nhw'n neud e, ydy sychu gyntaf am flwyddyn am bob modfad. yn yr aw- awyr agorad felly, neu dan do o ryw fath, ond fod rhan fwyaf o'r gwlybaniaeth wedyn yn diflannu o'r pren. Yr pan mae'r pren yn cael ei dorri gyntaf a'i felinio, yna mae cynnwys lleithder y pren oddeutu wel, 50 a mwy y cant A wedyn o'i sychu, maen nhw'n stacio o'i sychu mewn sediau mawr. Mae hynny wedyn yn dod lawr ar ôl rhyw ddwy flynedd i ryw ugian y gant. A wedyn maen nhw'n ei ddanfon fewn i odyn a'i sychu yn ara deg dros rhyw dair wsnos i fis weithiau er mwyn dod a cynnwys uh, gwlybaniaeth y pren wedyn lawr i rywle rhwng 10 a 14 y cant, um, weithiau'n rhychach ond tua 10 14 fel rheol. A dyna pryd ystyrid fod pren yn gwbl sych. Um, os ydych chi'n gweld weithiau ar ddarn o bren wrth fynd i'r iard goed, cedi, wel, ciln draed, um, ydy hwnnw felly de. A wedyn ydych chi'n gwybod fod y pren yna yn barod i gael ei wnyddio ar gyfer uh, dodrafn a gwaith coed o fewn y tŷ. Yw olygfa fel hyn felly sy'n eich croesawu draw yn ei ard goed. Uh, fel y gwelwch chi, mae yna staciau ar ben staciau o bren calad, cynhenid, Ym mhob man, a un congol o un shed oedd hwn. Oedd yr iard yn ymestyn ymlaen yn bell, ac ia, oedd angen twrio'r stacia a dod o hyd i'r darnau hynny o bren yr oeddwn inna yn gweld gwerth iddyn nhw, ac hefyd yn gweld rhyw rinweddau bychan felly. Ac wedyn, wedi mi gludo nhw'n ôl wedyn yn y fan i'r gweithdy, wel mi oedd yn bryd dad lwytho yn doedd. A mae pren fel hyn de, yn pwysio yn aruthrol, oedd ddigon hawdd llwytho nhw i'r fan achos yna fforclifft, ond dyma ni, mae'r gasag fach uh, wedi dod i achub y dydd, felly yr er cert bach yna um, si roi at ei gilydd ar gyfer symud yr er prenia mawr wrth godi'r gweithdy. a mae wedi bod yn gerdd andros o ddefnyddiol dros y blynyddoedd uh, dwytha yma, lle sy'n rhaid wedi symud tu nelli o bren i gyd. Ia, ac erbyn un, wrth gwrs, mae'r pren i gyd o'n gynnau wedi cael ei osod yma un lle ar y trisols mae gynnau. A'r hynny dwi ar fi'n dechrau wneud felly ydy mapio a marcio Um, bob un slotyn, um, mapio lly'r bob un cydran, um, yr holl gadeiriau a'r darn ar gyfer y bwrdd felly. Um, a mae hwn yn broses um, go bwysig yr ydd, um, cho, perig iawn ydy jyst tynnu un darn o bren o gefn y fan a jyst lliwio i'n syth. Yr ydd buan iawn fyddwch chi'n sylwi fod chi'n dechrau gwastraffu pren. A mae'r pren ma'n ddigon drud, sy'n angen gwastraffu gormod arno, wir dduw. Ond, um, ond ie, ond un o'r pethau sy'n bwysig hefyd e, wrth apio, ydy eich bod chi'n astudio uh, cymeriad a llif y graen a falle chwilio am y nodweddion yna sy'n gallu creu rhyw ddifyrwch mewn dodrefnyn. Um, da chwa, os edrychwch chi fan dde fel yn y slabyn yma o ddeirw, wel, gych chi ambell i gainc fel hyn, Cainc seiran maen nhw'n galw reina. Mae reina'n gallu fod yn ginciau reit anifir felly. Um, wrth sychu maen nhw'n agor, maen nhw'n codi am allan a wedyn maen nhw'n troi yn rhyw biga bach digon anifir. Ond wedyn, draw yn hyn wedyn, gen i ni cainc gwahanol iawn eto, um, fel pawen, felly um, maen nhw'n cyfeirio at y rhain. A mae rhain yn gallu codi yn geinciau hyfryd iawn um, mewn da drefnyn, yn wedi ar ôl rhoi cwat fach neis o olew arnyn nhw. Ond ia, wedyn mae'r dirw ei hun, fel gwelwch chi, mae'r ymyl, ymyl byw, neu weini edge, felly, uh, maen nhw'n gyfeirio atyn nhw. A wedyn yr hynny, di'r marciau brown yma, um, ydy adag y broses sychu. Um, dyma lle mae'r glwybaniaeth felly wedi codi o'r graen a da chi'n gallu gweld hol lle oedd y preniau, y sticer, sticeri felly, um, uh, ar wyneb y pren, a'r hynny oedd y prenia yma lle oedd i wahanu y slabia bod air wedyn yn gallu llifo rhwng y slabia a bod y slabia yn sychu ar bob wyneb. Os wnewch chi ystyried, um, dych o weithio, os ydych chi'n dod allan o'r gawod, ac yn taflu tywel gwlyb ar y llawr ac yn anghofio 'na heb ei agor allan felly, wel fydd o dal yn wlyb y diwrnod wedyn yn bydd. Ond yr hynny 'da chi isio 'neud wrth gwrs 'di agor y defnydd a dyna 'di ddiban y slobio 'ma i agor y pren oddi wrth ei gilydd. Ond hefyd e, mae'r hynny welwch chi, um, yn natur graen y pren ŵan de, ydy bod gwahanol doriadau. O un log, logyn, yw mae'r rhan fwyaf o'r slobio yma ŵan de o'ch blaen. A'r hynny welwch chi'n fan un ŵan ydy lle mae canol y logyn y fanna. A wedyn mae'r graen y fan un yn cyfeirio am i lawr fel yna dydy. Ond draw y fan un, Mae hwn yn nes at um, wyneb um, allanol y login, a wedyn mae'r graen yn troi yn fwy o gylchoedd. Wel, crown cut, um, maen nhw'n galw hynny, lle, tra mae hwn um, efo elfen o wedi chwarteru, lle, uh, quarters on, felly. Ar hynny, mae hynny yn ei logu ydy, i ddechrau, mae yna rhywfaint mwy o batrwm ar y graen yn fan hyn. O ie, da chi weld y marciau du yma. Um, Siw braidd oedd ar um, ffyrc fforclift ydy hwnnw. Dydy deirw ddim yn hoffi gael ei gymysgu a unrhyw fetal um, hyarnaidd felly. Um, yn gallu steinio deirw yn ddu felly. Ond, um, ond ddaw hwnnw allan efo'r pleiniwr, felly. Ond, ia, yeah, felly mae yna fatrwm yn fan hyn efo'r crown cut. Tra e, wedyn efo y quarters on, mae'r graen ychydig yn sythach. Wel, mae yna ddiban mae yna fantais i bob un math o bren, a dyma un o'r mannau lle mae'n bwysig bod yn ofalus wrth uh, ddylunio a wir ystyried beth mae rhywun yn ei ddefnyddio ar gyfer bob elfen gwahanol i ddodrefnu'n felly. Wel ie, mi allu egluro'n un yn well. Dwi wedi penderfynu gwneud rhyw lun fach cyflym i chi yn fan hyn ar y wal. Uh, llun ma welwch chi fan hyn ar y chwith, wel hwnnw di bonyn y goedan felly. A wedyn y llinellau bach coch ma fan hyn wedyn de, ydy sydd fod i gyfleu felly um, y toriad ar y felin goed felly. Fanna fy llafn drwy'r bonyn ar ei hyd felly er mwyn slabio y boncyn uh, y bonyn y goedan felly de. Um, ia, oedyn yr hynny Dych chi newydd i weld draw fanna de, oedd yr uh, slabyn, uh, quarters on a'r crown cut ynda. Wel, y quarters on de ydy yr darn yma o ganol y goedan. Tra'r crown caeth tedyn ydy'r darnau yma o nes at ymyl at wyneb uh, allanol y goedan felly de. A wedyn, lle dyna o le mae y darnau hynny wedi dod. A wedyn unwaith wedyn, da chi'n sgwario'r darnau um, i pleinio nhw, i tri nhw, lle. Um, yr hynny gwych chi wedyn ydy plencyn sy'n debycach i hwn, felly, ar gyfer y cwot y son, hefo'r graen yn mynd yn syth am i lawr, a phlencyn wedyn sydd efo rhyw fath o, oh, mae'n rhyw siap unfus ynda, yn, yn y graen pen felly. A wedyn, mae hynny wedyn yn trosglwyddo de, i wynaf y graen, de, fatha llinellau hollol syth a gymarol unffurf ar gyfer y, um, y toriad sydd ei chwarteru, lle trafod uh, toriad coron wedyn, de, mae'r graen Wel, mae'n llifo, mae'n debygu chydig bach i ryw fap OS yn da, ddech chibod, o ryw dirffurf felly, o ryw fryn neu ryw grib felly da, yn rhedeg fyny. Felly mae y toriad yma ar y chwith, o bosib, mae yna fwy o ddifyrwch yna yn does, mae rhywun yn gweld llif a phatrwm i'r graen. Ond mae yna hefyd, mae'n tais mawr dros ddefnyddio'r quarters hon. Oherwydd mae pren yn sychu ac yn newid siâp ar draws y graen felly yy wneith pren ddim crynbachu fawr ddim efo hyd y darn, wastad ar draws y darn yn benna. A wedyn mae um, pren o ganol y goedan yn dueddol fod yn gymarol sefydlog wrth grebachu lle de, wrth iddo sychu, tra bod y pren tuag at y wyneb yn cwpanu am allan felly de. Felly um, mae hwnna yn rhywbeth holl bwysig i gofio yn wydig pan fydda i'n gorfod um, meddwl pa ddarn fydda gorau ar gyfer creu wyneb y bwrdd ynda. Oherwydd, da chi'n peth ola, da chi eisiau gwyneb bwrdd, bwrdd i wneud ydy pantio. Um, ond mae yna hefyd gymeriadau bach yn perthyn i wyn, bren um, sydd wedi chwarteru hefyd. Er hynny, gwelwch chi, um, mae'r steiniau digwydd bod yn ei ddangos yn fan hyn, ydy'r pelydra yma. Um, maen nhw'n codi'n ysgafn drwy'r graen felly, um, a maen nhw'n nodweddion go hyfryd o ddarn y bren. Dwi yn hoff iawn o rheina. Felly, ie, yeah, dyna sydd gennau ar waith heddiw o'n uh, gorffan, mapio a marcio bob dim. A wedyn, unwaith dda'n gwybod be di be, dda'n dechrau wedyn uh, llifio nhw um, ar yn lli gron fawr i, um, neu torri nhw lawr felly i feinti a fydra i weithio hwy, a wedyn danfon nhw drwy'r pleiniwr yn fanno i wel, teneuo rhyw fymryn, hynny yw i gyrraedd y pren neis a llifn ar y tu fewn. Ond um, ie, yeah, lle'r hynny, dwi am wneud, ydy wneud rhyw fideo bach arall i ddangos um, sy'n ma'r prosiect yma yn dod i flaen. Um, ddim prosiect go fawr i gyd, um, prosiect go gyffroes hefyd, er, edrych ymlaen yn arw iawn um, i weld uh, sy'n fydd bob dim yn dod i flaen. Um, Does am ryw ddyluniad hynod benodol gynnau fy mhen eto, achos dwi'n awyddus i weld sydd siap sydd ar y graen a pa gyfeiriad sydd yn perthyn i'r graen gyntaf cyn dechrau uh, penderfynu neu rhyw gadarnhau felly uh, pryd y gwedd y dodrefnu. Ond um, yeah, na, diolch rewch chi am wylio hwn. Um, argof mae'n amhosib neu fideo byr yn dydy.